Xalıqqa Qaraqalpaqstan azamatların yadına salǵıń keledi da kim azatlıq deytuǵın bolsa Qazaqstanda da Rossiyada da, Qırǵızstanda da, Esenginiń ishinde Qaraqalpaqstanǵa qorǵaw joq ta. Sonıń ushın kim azatlıq deytuǵın bolsa Evropaǵa jetiu kerek. Evropada júz Qaraqalpaq jıynalsa Qaraqalpaqstannıń mashqalası bunnan da beter kóterilip Qaraqalpaqstan nızam talabında azatlıq aladı. Bilemen hár bir ıstıń janıp kúyip otırǵansı da biraq gúresiu ushın Evropaǵa keliu kerek hámmeda til úyreniu kerek oqıu kerek talap etiu kerek da. Salam aleykum aǵayinler mine ózbekstanda mine qaraqalpaqstannıń adamlarınıń ústinen sot baslandı bul ele ózbekstan masqara boladı da bul masqara boladı masqara bolǵanda júdá awır jaǵdayda masqara boladı da bu yerde dáwlet dáwletmurat tájimuradovtı ayıplayman dep mına ózbekstanıń prezidenti ózi ayıplanıp qaladı. Assalawma aleykum aǵayinler mına tvitorǵa kirip jigitler mine hámme jazıw kerek ta tvitorda hámme jerdiń elshileri otırıptı bulardıń bári qaraqalpaqstannıń aytqan xalqınıń pikirine mútáj da sonıń ushında orıssha biletuǵın balalar tvitorden xabarı bar jigit qızlar tvitorge kirip Bar haqıyqatlıqtı jazıw kerek. Bul birinshi másele. Ekinshi másele, házirgi qamaqtaǵı adamlardıń kim advokat ekeni daniy maǵlıwmatın jıynawımız kerek. Kim qaysı adamdı qorǵadı yamasa qorǵamadı. Sonı anıqlawımız kerek. Assalawma áleykum aǵayinler. Assalawma áleykum xalqım. Bul sot saxnalastırılǵan da. Sebebi bulardı barlıq usal kórsetpe berip atırǵan adamlardıń bárin mına sáwbetlerinde qarasańlar moyınlaysań ba deydi awa deydi barlıǵın ya bular jeńillik beremiz dep bulardıń kópshiligin aldap Dáwletmurat Tájimuratovqa taǵı basqalarǵa kórsetpe bergizip atırıptı da buǵan itibar beriuińiz kerek endi hámme qaraqalpaqsha bilesizler orıssha biletin adamlar sol hár bir videonı Orısshaǵa awdarıw kerek ta sebep dúnya júzi qarap otırıptı orısshaǵa awdarıp bizlerge elektronniy pochtaǵa jiberseńler bize bulardıń barlıǵın tiyisli orınlarǵa jetkeremiz hár bir neni videonı mınanday qılıp mazmunı mınanday dep orısshaǵa perevodlaw kerek ta sebep hámme adam kóriw kerek ne aytıp atırǵanın ya Dáwletmurat ne aytıp atırıptı Azamat Durdanov ne aytıp atırıptı sot ne dep atırıptı prokuror ne dep atırıptı bulardıń bárin aytıw kerek. Kene usı gruppada pravozasshitnikler bar da, aktivistler bar. Bulardıń da wazıypası waqıyalardı aytqan waqıyalar boyınsha xronologiya isleu kerek da, qashan, qay waqıtta, qanday waqıya boldine bárine anıqlıq keltirip kiritiw kerek. Assalawma áleykum aǵayinler, mına jerde mine jigirma eki adam sotqa qatnasıp atırıptı, sonıń on tórti barlıq ayıptı moynına alıp turıptı da, bul jerde bulardıń bárin on jıldan tómen jaǵdayda, on jıldan tómen bolmaǵan jaǵdayda qamaqqa jiberedi. Bulardı aldap turıptı da máselen mına Azamat Turdanovtıń kórsetpesi basqa da mına bárin moyınlaysan ba deydi ǵo awa tolıq moynayman degen adamdardın bárine on jıldan kem bolmaǵan jaza arttırıp jiberedi sen bul adamdardı aldap turıptı bunı aǵayin tuısqanlarına jetkeriu kerek bul advokatlar prokurorlar sotlar bul tashkeniń shaytan urǵashları adamdardı aldap atırıptı. Házir de mine máselen mejdunarodnıy pravozasshitniy uyımlardıń adamları aytıp atırıptı, adamnıń basında miyi bolıu kerek ǵo dep ta. Bul sot degen oyın emes ǵo. Bulardıń bárin dúnya júzinde kórsetip, bulardı ayıbın moynına mineke qoydıq dep jıl keship jiberedi bulardıń bárine. Sonıń ushında aǵayinler bul xabardı hámmege jetkeriuge háreket etiń aǵayinler. Salam aleykum aǵayinler mine máselen sottıń barısı máselesinde de bu jerde kerisinshe bular mına moynına tayaq penen sabap qoyǵan nelerdiń bárin qansha márte sabaǵanın usınday sotta aytıu kerek ta meni mınanday qıldı mınanday qıldı dep ne bular naborot jańaǵı bulardıń hiylesine jıǵılıp turıptı da máselen jańaǵı Azamat Turdanovtıń inisi Salamat Turdanovtıń ayaǵın sındırdı ǵo Mına Baxtiyar Qadirbergendiń ayaǵın sındırıp qoyıptı ǵo. Salamat Qaylilayevtıń ayaǵına grantomet penen atıp, dizesine deyin kesip qoyıptı ǵo. Barlıq zulım kórgen nársesin usınday qayta ashıq televideniede aytıu kerek ta bular ne? Mınanday qıldı bizlerdi, mınanday uaqıtta meni qamadı, mınanday boldı, mınanday jaǵdaylardı óttim dep ta. Moynıma almay ne qılaman dep aytıu kerek. A erteń moynına alǵannan keyin paydası joq. Jıl kesip jiberedi, sonnan keyin shırıldaǵanıń paydası joq eshqaysısına ne? Bir tiyin paydası joq eshqaysısına. Operaciya jazǵan jaǵdaydam aytadı mına nede mınanday boldı dep. Meni aldadı deginge adam iseneme máselen. Bulardıń shaytanlıǵın dúnya júzi iseneme xalqım. Sonı ushın da buǵan itibarlı bolmasa bolmaydı xalqım. Dawletmurat Tajimuratovtı aytıu kerek. Meni máselen mine birinshi kúni ustap ákettińler dep ta. Meni mınanday qılıp mınanday jerde pályan adam sabadı dep ta. Ekisi kúni mınanday uaqıtta meni mınanday jaǵdayda alıp ketti. mınanday qıldı, mınanday qıldı, mınanday qıldı dep bárin aytıu kerek ta, neshe márte tayaq jegenin bárin usınday nede otkrytый televideniyada aytıp paydalanıu kerek ǵo. Qalǵanlar hám sonday da, usı nárseni aytpasa paydası joq ǵo. Usı xabardı aǵayinler mına tuuǵan tuısqanlarına jetkeriń kimniń baylanısı bar bolatın bolsa, bulardıń bári usını aytpasa bolmaydı. Assalawma aleykum aǵayinler mına jerde bireu.